Kan episode hnu hnung berah khan Saxon Commander han G chu Colossal Titan tam tak hma chhawn turin a in pum pek a nih kha. Han G chuan amah lo hneih ber tu chu Thunder Spear chuan kap in chu Titan chu a tlu zui a, a tlukna vang chuan Titan dangte pawh chu an tlu zui ve a. An hmanhmawh tawh teh reng nen an thlawhna lah chu an la siam zo bawk si lo. Titan te lah chuan an lo hneih chak bawk si. Hanji chuan Thunder Spear pakhat chuan Titan chu a han kap tlu leh a. Thunder Spear a neih tawh loh vang chuan a hriam hraih chu a hman mai a ngai a, an thlawhna pawh chu an lo siam zo ve chiah bawk. Hanji chuan Titan te chu tukzal mial mial thei mah se, kan hriat ang khan Colossal Titan te hi an sat mai bakah An mahni tang hian khusa tak a chhuak a, chumi chuan Han Ji thawmhnaw te chu tikangin a alh tan a. Lehlamah Captain Levi leh a naute him taka an thlawh chhuah theih laiin Han Ji erawhin a nunna chan phah ta a ni. Han Ji tiin ui takin au mah se, ani erawh mei va pah chang ta si. Anni chuan uiin tap ngawih ngawih mah se, an zinga pakhat chuan khatiang thil kha a tih a ngai tih chu an hre tlang vek a. Han ji chu rawn harh hlawlhin vanchung pawl mawi tak chu a hmu a, chutah Commander Arwin leh mi dangte chuan an lo nghak thap a, thlawhna him taka thlawk chhuak tih a hriat chuan a lawm khawp mai. Scout Regiment dangte chu zawmin Pialral lam tluang an zawh dawn a nih hmel. Army ho chuan Iran beih dan tur leh Iran chu that kher loin rambling chu tih tawp theih a ni ngem tih chu an sawi hau a. Chutah, an mahni ho te chu Iran chuan hmun mak takah khan a hruai leh a, Army chuan a au nghal vak vak bawk. Anni ho chuan Iran chu auin rambling chu tawp tur leh mipui sang tam tak chu that lo turin an ngen a, Mikasa pawh chuan Iran duh tawk tawh teh In a haw hun ta e a ti a. Captain Levi chuan, Rawn tawng chhuak ta che, i thiante thusawi chu i hre lo mi? I mawnga ka chhuih zawt hma hian a lo ti ve bawk a. Eren chu rawn tawng chhuak in, An thusawi chu a zawm dawn vak lo niin a lang. Rambling chu a tawp lo ang a, hma lam pan in ka kal pui zel ang a lo ti a. An ni chuan Eren chu hmuh in chak tak chuan an pan a, nimahsela an Eren hmuh chu a naupang lai zawk a lo ni tlat. Nimahsela an ni chu ri ar phur ang chiah chu niin, an tlan chuan awmzia chu nei lo a, an tlan chhuahna bulah bawk chuan an let leh a. An mak ti lutuk chu ka ho chuan an in en a, Iran naupang lai leh Yamir Freeze naupang lai chu an lo ding dun a. Tikhan an zawhna chhahna chu nei ta chiah, ran thah a nih loh chuan Rambling chu a tawp tak tak dawn lo tih chu an hre ta a. Eldianpa pakhat chuan Marlin sipai pakhat chu voin mipui eng emaw zat chu hmun hi mah chuan a hruai thei phah a. Chutah chuan Rainer, Annie leh midang chhungte thian ngaihtuah te chu an lo awm ve bawk a. Marlin te chuan vanlawng hmangin Founder Titan kaihhruai, Colossal Titan tam tak te chu hmachhawn chu an tum a. Hei hi an thil beisei theih hnu hnung ber niin hetan chauh chuan thi tlukah an inngai dawn a ni. Founder Titan hnungah chuan Titan pakhat chu a lo insiam ta tlat, eng Titan nge niang le? An thil phurh tam tak te chu an thlak a, chungte chuan Titan te chu fuhin puak ve bawk mah se, an haw lutuk lo. Chu thil chuan founder Titan kawng chu a dal vak lo a niang. A kal ngai chuan a la kal reng a. Chhunga Titan insiam pawh kha Beast Titan niin a ni pawh chuan a ngai teh bawkin chung lam zawng chuan a han vawm chho leh vak a. Beast Titan vawi hnih vawmah chuan Marlin beiseina vanlawng te chu an puak darh ta vek a. An comment dar chuan min ngaidam ro u, naupangte u, tih theih kan nei lo ni, a ti chul raih a. Chhum chhah tak karah chuan Anianka pawn chuan thlawhna chu harsa ti tak chuan a lo khalh phei a. An thlawhna tui lah chu tlem tawh bawk si. Chutah, Beastie ten chuan an thlawhna chu a lo la vawm zui. Zig, nangmah leh bawk maw? Beastie ten pawh chu a thawhni na tan uluk tak chuan a han inkau leh a. Armin pawh chuan rem chu a han ruat zung zung a. Anian ka pawn chuan thlawhna chu khalh zelin mi dang zawng chu thlawhna atang chuan an zuang thla a. Beast Tai ten chuan an ni ho chu a rawn vawm leh a, chung a vawmna te chu a theih ang a rang chuan an ni pawh chuan an lo bum ve bawk. Chutah Reiner chu gas hmang a rawn inphuh phei thawt thawtin Beast Tai ten chet leh hma chuan a awmna atang chuan a bawh ta ta a. Pik pawh chu Titan-ah chuan insiamin a lo lang zui ve nghal a, Anian ka pawn pawn theih tawp a thlawhna chu khalhin Eran hnung zang lian tak chu chhuahsan theih a, mipui awmna lam tlang chhip chu a pan a. An hriat miah lo chuan Yamir fridge chuan a lo en reng a, Reiner-in Beast Titan a bawh tlak tak pawh kha a taksa kha chhe nghalin, nimahsela a chhungah chuan zik chu a lo awm hauh lo. Army-n chuan rem chu han ruat leh zung zungin, anni ho pawh chu muangchang lo chuan an che nghal sap sap a. Armin a inngaihtuah lai chuan a hnunglam atangin Titan pakhat chuan a lo man thut a, a hmuam hmak a. He Titan hi a hmain kan hmuhin kan la hre ngai lo a ni. Anian ka pawn chuan tlangchhip chu a thleng thei hram a, nimahsela ni khawhre lo a awm avang chuan mipuite chuan an buaipui nghal a. Lehlamah Reiner chu a lo tal buai. Titan te chuan tam tham em avang chuan a duh ang chuan a che thei lo a, Jin chuan a lo pui ve vat a. Heng Titan zozai te hi mahsanga mi niin Reiner te ang tho a, Titan leh mihring a insiam thei special bik an ni tihna a nih chu. Ymir Fritz chuan Eren venghim nan a kai tho niin a lang. Pic chu chak taka tlanin Iran nghawng lam chu a pan a, Titan te chuan dang tumin rawn bei ve bawk mah se, chung te chu a lo bum ve thei zel a. A bomb awrh chu Iran nghawngah chuan vetin Pic chuan tihpua chu a tum a. A tihpua hma chiah chuan Pic Titan chu fei a chhuntlang niin Warhammer Titan chuan chung lamah chuan a chawi kang ta vah mai. Reiner leh Jean pawh chu an lo buai khawp mai a, Jean, Titan pakhatin a seh hma chiah chuan Captain Levi chuan a lo chhan hman hram a. He indona hi a ropuiin a bawn khawp mai a, a hmingah pawh lei leh van indona an ti hial a ni.

Chutah a tak takah Bartolt Titan chu lo langin a kut lian tak chuan Reiner chu a lo man a. Colossal Titan lian tak chuan Armor Titan lu chu a seh bung hmawk a. Chutah Armor Titan taksa chu an mahni vawm nan chuan a hmang zui a. Connie chu engmah ti thei loh chuan a gear chuan a inpawt tang ve hram hram a. Titan pakhat chuan lo ei tumin Mikasa chuan a lo pui vat a. Jean pawhin Rainer chu a lo man tang ve bawk. An gear chu a chhiat telh avang chuan Rainer chuan, Min thlah mai rawh, vawi khat chu Titan-ah ka la insiam thei e a ti a. Jean chuan, Tichuan, khung Colossal Titan-te khuan an rap pherh che nga tiraw? Chutiang chu a thleng ngai lovang, a ti a. Captain Levi pawh Connie chhanna lamah Titan pakhat chuan a ke chu a sehsak a. Gene leh Rainer an che thei lo va, chutiang bawkin Connie leh Captain Levi pawh Titan-te lah chu an tamin an lo hnai tawh bawk si. Beiseina reng an nei tawh loh laiin Mikasa hnungah chuan thla lian tak chu a lo inzar phar a. Chu thil chu Titan niin Annie leh Gabi chu a chungah chuan an lo chuang bawk a, Hei hi Falco Titan kha niin Zawtai tan dang ang lo takin a ni hi chu a thlawk thei i ni. Annie chuan, Ka hrethiam bik lo e, Titan te hi an thlawh theih ka ring ngai lo, a ti a. Annie vek chuan, Ngawi lawk teuh, khengeih Armin, Awh, Pig ka tihna, khawnge an awm a, an ni hi, a ti a. Pig chu che thei loin, Warhammer Titan-in a siam a, chutiang bawkin Armin pawh Titan pakhatin a man bet a ni. An ni ho chu Warhammer Titan tam tak chuan hnuai lam atang chuan an lo kap a, chung te chu Falco chuan a lo bum zat zat a. Reiner chu zuang thla in an ni ho pawh chuan an lo beih chawp chilh nghal a. Kan la hmuh ngai reng reng lo leh kan hriat ngai reng reng lo chem, fei leh thil dang te chu an ni chuan an hmang a. Pekin a a siam sa Iran nghawngah bomb tihpuahna tur chu Jin chuan tihpuah ngei tumin hma lam chu a pan a, nimahsela Titan pahnih chu a hmaah chuan an lo in lan leh a. Pek pawh a Titan atanga rawn tlan chhuakin Titan-a a vek a in siam leh a, Warhammer Titan chu a rawn seh nghal. Pek chuan Jin pawh chu a va chhan ve leh nghal a, nimahsela a Titan lu pawh chu an lo ham bung ve leh nghal. Jin chu a lo hlauthawng hman viau a, nimahsela Pek chuan A zawnin Titan-a voice za chuang a insiam theih thu chu a sawi a, hei hi Car Titan power te pawh a ni mai thei a ni. Jean hma lam pana thlawk mek chu Titan pakhat chuan a lo beng tla a, engmah ti thei lo chuan a awm zui nghal. Titan te chu an tam in an power a tha hlawm bawk si, an chan chu a chhe ngawih ngawih hi a ni ringawt. Mikasa leh Annie pawn Army-n hmuamtu Titan kha an lo zawng ve mek a, Taitan te chu an tam tham em avang leh zei in ang pui pui an awm nuk avang chuan Mikasa chuan a han kawk sual nawk nawk a. Annie chu thinrim hman khawp mai. A tawpah Connie chuan Army-in hmuamtu Taitan chu hmu a, chumi lam chu an pan nghal. Mikasa, Annie leh Connie te chu Eren hnungah chuan an zuang thla ve leh a. Captain Levi leh Gabi chu Falco chungah chuan an chuang a. Captain Levi chuan, Zik hi kan hmu vat anga i ni? A mitthlah chuan Commander Arwin chu a lo lang a, Captain Levi hian Commander Arwin bulah khan Beast Titan chu a thah tur thu a lo intiam a nih kha. Mikasa chu chak taka rawn thlawk pheiin Annie ina a insualpui mek Titan chu a rawn zo fel a. Connie pawhin Armin hmuamtu Titan kha a lo um ve mek a, chu Titan lah chu a tlan chak phian leh nghal. Mikasa chu Annie banah chuan inkapin Annie pawh chuan a theih tawp chuan a han vawm phei ve vak a. A thleng hma chiah chuan Titan pakhat chu a lo indawh a, a hnuah Armour Titan chuan a lo dang ve leh. Mikasa blade chu bungin amah pawh chu a tlak phah a. Annie chuan Mikasa chu lo chhanin a hnu lawkah Connie pawh chu a lo thleng a. An han hawi chhuah meuh chuan anni pathum chu Titan tam tak chuan an lo hual bet reng tawh a.